Ләйсән, Динә һәм Әминә.
Биби проекты махсус саф радио өчен.
Сөйләшәбез, уйныйбыз, ачышлар ясыйбыз. Сәлам, дуслар! Бүген эфирда Ләйсән һәм Динә. Динә.
Без бүген менә махсус тапшыру яздырыр өчен диңгез буена килдек. Ә безнең пляжда монда яр буенда бик күп ташлар. Әйе.
Нинди ташлар кызым?
Бик төрле алар. Кызыл төстә бар, ак төстә бар. Крен төстә бар. Әйе, алар зурмы, кечкенәме?

Алан, тартма бар. Анда Аланидан да алып килгән ташлар бар. Кимердан да алып кайткан ташлар бар. Менә безнең яннан абыйлар да узып китте. Ялан аяк таш өстендә йөреп. Таш өстендә ялан аяк йөрү ул бик файдалы, кызым, беләсеңме? Ул авырттыра.
Авырттырмый.
Безнең бит менә яр буенда гадәттә ташлар менә шундый шома. йомры игътибар иткәнең бармы? Аларның берсе дә бу да шома инде. Аларның берсе дә очлы түгел менә. Пыяла күргәнең бармы синең? Әйе. Пыяла очлы була, ул аякны кисергә мөмкин. Тагын менә пластик та инде, агачның да төрлесе була. диңгез суы белән юылып чыккан булса, хәтта агач кисәкләре дә шома була. Күргәнең бар микән? Я.
Мин ташлар белән болай итәргә яратам.
Алардан хәтта көй чыгарып була, әйме? Алардан музыка инструменты итеп кулланырга мөмкин. Суда, суда, суда язаласымы?
Әйе, әйдә, синең белән алайса сөйләшәбез э, ташлар белән нәрсә эшләп булуы турында. Әйдә, син үзеңнең вариантларыңны сөйлә әле. Аларны өйгә алып кайтып, берәр нидә яраган җиргә чәчеп, аларда йөрергә ярый иде. Пляжга барып булмаса. Әйе, алар бик файдалы. Кешенең табан астында бик күп нокталар бар. Ул нокталар кешенең бөтен сәламәтлегенә тәэсир итә. Шуңа күрә син ташлар өстендә йөр, күбрәк йөргән саен, син сәламәтрәк буласың дигән сүз.
Минем аларны буяган бар. Нинди буяулар белән, ничек итеп буядың, нәрсә ясадың син анда? Пастель белән буяган бар, аларны аларга салават күпере ясаган бар. Ә син беләсеңме, Хәтта рәссамнар ташларга акрил буяу белән картиналар төшерә. Зур ташларгамы? Зурларына да, кечкенәләренә дә. Кечкенәләреннән, менә мәсәлән, ябалак рәвеше китереп буярга мөмкин, песи рәвеше китереп. Мин сиңа интернеттан табып фотоларын күрсәтермен дә. Пингвин. Шулай итеп, әйе, пингвин да. Үзебез дә ясап карарбыз. Безнең инде акрил буяулар белән ясаган бар, ләкин әле андый хайваннар ясарга вакытыбыз җитмәде бугай. Тагын ташларны вазга тутырып куеп, аның э, матурлыгы өчен дә кулланырга мөмкин. Чәчәкләр куя торган ваза була бит. Таш тутырасың, су тутырасың һәм шунда чәчәкләр куясың. Шулай ук, ну, менә өйдә интерьер өчен матур булып тора инде. Кешеләрдә ясалма ташлар бар. Алар миңа ошамый, чөнки Чын ташлар аннан матуррак. Матуррак. Әйе, ясалма ташлар да була, аларны төрле материаллардан, пластиктан һәм башкасыннан ясыйлар. Алар арзанрак тора, мәсәлән, сатуда инде, әйме? Э, ләкин инде чын таш белән чагыштырырлык түгел, әлбәттә. Чын ташны ясалмадан ничек аерып булган аңа өйрәтимме сиңа? Менә тотып кара әле, таш, бер ташны ал. Ал, алдыңмы? Тотып кара. Ул нинди? Шома.
Шома гына түгел, ә менә ул җылымы, суыкмы?
Суык. Суык. Менә ташларына шунысы аерып тора, ул суык була. Пластиклар? Ә пластиклар суык булмый. Алар кайнар?
Ну, Менә алар җылымса була. Җылырак була ташларга караганда. Һәм аны тавышы буенча да белеп була. Менә берсенә берсенә берсен берсенә сугасың. Менә таш тавышы. Тагын беләсеңме, ташлар белән нәрсә эшлиләр? Синең ташларны кайда күргәнең бар? Кинода, Аланиядә, пляжларда. Юк, пляжларда ярар, пляжларда бар. Ә кешеләр ул ташларны ничек кулланганын беләсеңме? Юк.
Юк, белмим. Ну, мисал өчен, синең мунча кергәндә ташларны берәр кая күргәнең бармы? Бар, алар мичтә. Әйе.
Мичкә таш тутыралар да. Су сибәләр.
Су сибәләр.
Су сибә... сипкәч, мунча нишләп китә? Җылынып китә. Җылынып китә, эсселәнеп китә. Менә җылылыкны саклау өчен. Кулланалар икән, әйеме? Тагын беләсеңме, төзелештә ташларны кулланалар. Өйләрне төзер алдыннан җирне казыйлар бит. Менә аны инде теге малайлар күбрәк белә торгандыр. Шунда җирне казыгач, аска шулай Ташлап таш куялар. тутыралар. Чөн- Чөнки таш тутырмасаң, бина авырга мөмкин. Таш тутырмасаң астына. Әйе, дөрес.
Әне, ә ничек без пляжда аларга су салсак, алар эсселәнми, ә мунчада салсак, эсселәнә.
Чөнки мунчада алар мичтә торалар. Мич, мичкә без ут ягабыз. Шул ут ташларны җылыта.
Ә, Ә ничек су сипкәч? Алай бит Килеш килгәнче аның уты бетә. Э, су сипкәч, ташларга су сипкәч, ул парга әйләнә. Ташлар шуның кадәр кыза, хәттәки суны бер мизгелдә парга әйләндерә ала. Менә күз алдыңа китер табаны. Таба. Кыз, таба кыздырабыз, әйме? Э, газ мич, газ өстенә куеп таба куйдык ди. Кыздырдык ди аны бик каты, әйме? Һәм аңа су сипсәк, су салабыз, су кайнатабыз ди, әйме? Су озак кайнаса, ул парга әйләнә-әйләнә дә бетә. Яисә чәйниктә дә парга әйләнә-әйләнә дә бетә. Кайнаган су. Ә менә бик каты кызган ташларга су тия дә, Ул шул арада парга әйләнә дә очып китеп бара. Ә шул кызу пар безнең мунчаны җылыта да инде. Пляжда да менә җәй көне, хәтерлисеңме, бик каты эссе булганда ташлар кайнар иде, без атлап йөргәндә. Менә анда да алар су белән, таш өстендәге су бик тиз кибә иде. Һәм менә син белән нинди сәер таш күрсәң, син аны ташка икенче ташка сук, һәм менә аны тавыш булса, ул пластмасс. Әйе. Аны тавыш булса, ул Ташмы юкмы пластмасс. икәнен тикшереп карыйсың, әйме? Аннары беләсеңме, тагын була кыйммәтле ташлар. Кыйммәтле, мин аны бер кайчан да күргән юк, һәм мин аларны уже бер ел эзлим.
Гади ташлар арасында аларны табу кыенрак, чөнки инде аларны күптән күренеп торганнарын кешеләр җыеп бетергәннәрдер. Ә хәзерге заманда менә ул кыйммәтле ташларны җир астыннан казып эзлиләр. Яисә су астыннан, яисә геологлар менә була махсус шундый э, хөнәр ияләре, таш белән шөгыльләнә торган кешеләр була.

Менә анда чыкканда кечкенә генә бер өстәлдә төрле ташлар иде, хәтерлисеңме? Әйе, анда бриллиант, шунда зур иде, шунда ак бриллиант бар иде, хәтерлисеңме? Менә мен анысын хәтерләмим, әмма син бриллиант дип дөрес әйтәсең, ул иң кыйммәтле таш дөньяда, ялгышмасам. Дөньяда?
Әйе. Ә, мин аны хәзер алам. Файдалы.
Тагын әле Кыйммәтле дигәннән, ташлардан бизәнгечләр ясыйлар. Әйе, минем әбинем бар кыйммәтле таш. Кыйммәтле нинди? Мин белмим, әти. Янтар мәлле?
Янтар. Ә...
Әйе.
Сары төстә. Аннары шулай ук э, энҗе таш була. Энҗе таш, энҗе таш жемчуг була. Аны диңгез төбеннән, кабырчыклар эченнән эзләп табалар. Кабырчык ул нәрсә?
Ракушка.
Ракушка?
Әйе, а, аны. Ул менә монда әйе. Аны ачып алалар шунда җем. Әйе, эченнән энҗе таш чыга.
Бу энҗе ташмы?
Юк, бу гади таш. Менә шуның шикелле ак төстә була ул. Бәләкәй генә ялтырый торган, аннан алкалар, муенсалар, төрле әйберләр ясарга мөмкин. А минем андый муенса һәм алка юк. Аны Андый кыйммәтле ташларны инде күбрәк олы кешеләр генә тагып йөриләр, чөнки балалар югалтырга мөмкин. Минем алка югалды. Әйе, менә синең дә бер алкаң югалды, шуның шикелле. Ә хәзер әйдә менә болай итәбез. Син ташлар турында булган сорауларыңны бир, мин аларга җавап бирергә тырышырмын. Чөнки син менә әле тапшыру яздырганчы Бик күп кызыксынып, бик күп кызыклы сораулар биргән иде. Хәзер һәрберсендә исеңә төшереп кара һәм алар тыңлаучыларга да кызыклы булыр дип уйлыйм. Шуның җавабын да аннары бергәләп тыңларбыз.
Әнием, ул ташлар кайдан чыга? Кызым, беләсеңме, ташлар бик күп. Табигатьтә аларның меңләгән төре бар. Һәм шулай ук аларның барлыкка килүе дә төрлечә. Мисал өчен, җир астында магмадан ясалырга мөмкиннәр. Яисә үсемлекләр, тозлар, яңгырлар бөтенесе бергә җыелып, ниндидер бер таш барлыкка китерергә мөмкин. Һәм хәтта ки космостан да метеорит кисәкләре төшеп, җирдә таш булып ятырга мөмкин. Кыскасы, җир астында да ясала ала, вулканнан да барлыкка килә ала, космостан да төшә ала. Һәр ташны үзен аерым алып өйрәнергә кирәк. Ташлар эчендә алар катымы? Ташларның катылыгын 10 баллы шкала белән билгелиләр. Һәм шулар арасында иң йомшагы ул графит һәм тальк. Графит менә карандаш эчендә була. Шуның белән язалар. Күз алдына китерәсеңме? Һәм шулай ук аннан соң йомшак таш булып санала гипс. Гипстан ясалган төрле фигуралар була, сезнең аларны буяганыгыз да бар. Менә иң йомшаклары шул, ә калган ташлар инде алар бөтенесе дә катырак. Һәм димәк, ташларны ватсаң, алар барысы да каты була. Эчләре дә шундый каты була. Тишекле ташлар тоздан ясалганмы?
Әйе, менә тоздан ясалган ташлар да була. Шулай ук аның иң танылганы ул галит исемле таш. Менә ул зур ташларны ваклыйлар һәм аннан тоз ясыйлар. Менә ашарга пешергәндә куллана торган тозның да кайберләре шул булырга мөмкин. Хәзер инде ул тозның башкалары да бар, Гималай тозы һәм башка төрле кем ниндине куллана, ә менә иң күп кулланыла торганы менә шул галит дигән таштан ясала икән. Ташларга ничә яшь? Менә бу бик кызык сорау, кызым. Ташларга 0 яшьтә булырга мөмкин икән һәм 4 миллиард яшьтә булырга мөмкин. Мәсәлән, кичә генә вулкан э, лавасыннан ясалган таш, ул инде 0 яшьлек була. Борынгы ташлар 1, 2, 3, 4 миллиард еллар элек барлыкка килгән булырга да мөмкин. Бүген инде без синең белән бик күп сорауларыбызга җавап таптык, әйеме, кызым Динә? Әйе.
Әйдә бүгенгә саубуллашыйкмы? А? Юкмы ни? Безнең дусларыбызга э, бик күп сәламнәр җибәрәбез. Әгәр дә таш булмаса, алар кар өстендә дә әзрәк йөгереп керә алалар, салкын Салкыннан йөгерү ул шулай ук файдалы тән Нәрсә? һәм тәнне чыныктыра. Әйе. Син хәзер ташлардан пирамида ясап а- алырсың. Аннары соң яланаяк йөгереп килерсең һәм менә саубуллашу җырын уйна да Сау булыгыз, сау булыгыз, сау булыгыз, сау бу-